One, two, three. One, two. i tam chim ding kha cu um nem lo kan lawm tuk ti kha si ko ka hin saduh har biat te kha thla rol cha thla lambar te cha thla kan kan chapon khan khi ma sehar tanel ba kyu ai na kan chan sek zawang teng kan khan kha ste ko lai e khi thang panchom Doh pakhat te te na hin siapa sia nu sia ke mah le mah le rol ei la khi tu te poi bia mah le du bero si ha do bak te khen sia mino kan chol chak ning te a se adang dang a se na du se har bia te na bom program training na kan pek ni kong a se na lung si herh te chimh ta na duhmi te kan zapi phe kan duhmi thawng kan um hna te ahkhan na kan bia cah ta na kan duhmi hna ahcun cun mak te kan kan chim khawh chimnak hle ka caan kha kan ngeih te law te um lo si zong si le thla kan cam dih hmun ei pah zong khan i ruah khawh te thawng ka si ko a tlangpi in cun

Facebook khan kan van dot hlat i na van thlak te nak kha van ka van ka kaw da van van tin ka na upa bi si ko ti na kan van ta eh kan bang mi no sin te ya ke je kan te na phong lai kho e kan lo ta tak music tu mi chu kum an tar kho ti mi hak pan nai e kan sit ya zolong te na cho chang na cho chang ko mi vial te cho kan lo me mi no le kan kan ti shwe na ka da kan program ko nga tam ting lo mi te le a dang dang so kan chon kan boi mi zo kan ngai thiam ti zo kha ban no kan pan du

GCDC mino nan zapi te cungah upat hmaizahnak kan pek hna. Tuzan le hi bantuk thil nan tuahmi hi khuaruahhar ngai si tinṭan pek ka langmang na te ni bantuk ka tong bal lo e ai ṭhin ka ka ki wa khan mit len ka phak li wa khan ka bar te kha tu bantuk ka ka tong ka ka tong ne Anih ka thawp chim bak ka chim lak lo cang te anih ka chim hna lo na te khan vai keimah ka umnak tu nih khan an rak ka tuah piak bal te tu nih ban kun mino pin nan kan tuah ti ja in nan cung ka lum tuk upat ngai zan kan kan pek hna cun mino nan thit fuen ka zo na te ka hen a bo chan tak bak nan se cun mino te te nan sina ten lai hol bak nan mang mi te kan bo chan bak na ka dang training ka pek cun mi rang hol long te kan hol khase tu cun nan ni cho lai hol long te nan mang mi te kan he Cun voikhat kha kan fanu te kha vun vun ei selen nih Laimi na si kha tiah vun sikmi ka bon ko ka hmuh nangmah le nangmah chung i pakhat le pakhat nan i dawp hna le nan i si hak nang pawl ka hmuh tikah hin bochan awk tuk bochan awk tuk nan si ti kha kan hmuh hna le nan chungah upat hna zahnak kan pek hna nan chungah ka lawm tuk timi te kha vun chim ka duh cun kei hi hlatial mi ka hlaphan ni ka si tikah hmailei ah nan Khrihfabu zong siseh pumpak zong siseh nan duh caan paoh ah hla hal khawh a si hla ka hal u

Hmailei ah Khrihfabu zong na si, a pumpak zong siseh, hla nan herh caan paoh khan zeitik caan paoh khan pehtlaih khawh peng ka si. Timi te kha kan chim ka duh i, tutan lei hi bantuk nan kan tuahpiakmi nan kan dawtnak cung zong kan i lawm tuk. Pathian tu nih mino hmailei nan riantuan nan ṭhithruainak ah thluachuah in pe chin hram hna seh law, hi bantukin Laimi vialte nih bochan zohchunh awk tlakmi Khrihfabu si rak ka zuam chin ko timi te kha kan chim ka duh. Lawm tuk. Hlan lio ahcun nihin mino hmailei rum hruaitu ti khi si cu mu. Atu cu nihin mino nihin hruaitu bak nan si cang tikah khin nanmah cung i kan hmuhmi thil sining aa thleng tukmi ruangah khin khi kan i lungbuih tuk nan cungah kan i lawm tuk timi kha vun chim ka duh i kan i hi uh, Celine nih cun a ti bantukin Hlanlio bantuk slow pal a fawi te atu cu online ah nan kan kawl kho dih i tlung kho lo in nan kan hmuh dih caah kan ti GT cia khi si cang mah zong kha Pathian dawtnak si khuakip hi kan nikum hi khon hi ka zulh khawh tukum hi kan kal pah ciu i kha mah hna kha si tik ah khan Mino hi khuazei le khuazei tetik an chuak i sawmli sawmnga sawmthum in an rem i e lai lei kun a civu kan tuah kho lo kum zizat a si cang hi kan tar lei sang a pei kan fale pawl an thong chang i Pathian nih ram kip a rak thuh hna i khoia ṭha ṭha an sak khawh hi ka ti i kaa lawm tuk hringhran i minung sinak ah job dih ti bantukin kan mah vainak voli ti i kan dih cu tar le kan pan khom ah cu chungah a thlum bi sining dia phun te ti kan hmuh ti ka hin hi alom zia zong hi ka thiam ko ka lom tuk ti kha chim ka nu cun nan no nal nak te te kha nin fel nak he mon pa he pik za ko ke mai kan hit leo te hin khom hi te in som thum te long a um hi kan si unau he kan tampi ka nu nih a ka thihtak i ka nau le he pai ruk kan si. Khuali kan ngei zungzal kan inn hi tiah te hrawng hi si lai. Ma cucu a cung ah hin fungmei hi khat lakin kan zar i aa tumbi poi pher khi hi bantuk pher lawng si lo ma bantuk a khin ka pi di puan thi mu ri puan bawl khi ma ti pi kan tam kan in rawn thai kan kan it khual pawl zong kan ti kan phah piak hei kan it kan ram kha rak tha kaw Bursum bi kan ti cu khi Fungvei or Melo bi tlang lei pawl khi Fungvei cawk ruah khan an ra tawn ma cu chun caw zan ria ca khan hi ti kan ei ni cu buti kan ei kho ko asinain chun caw khan cu bu hau cu bu subi kan thawmi bu kan ei cang lai ti kan i lawm tu ka cun khual pahra hrawm an ra tikah khan cun an hri cu cang han buh kha kal dih ka dih buti ṭhiamṭhiam kan ei va tete khua kan sa asinain cu harnak tampi chungin Bawipa nih a kan zaangfai keimah kha zei ka ti la lungfimnak Bawipa nih a ka pek ka ti le cu i harsa nih cun Pathian khi kan hei hap deuh rua i ka tanga ta hor lio te khin ka hrin thar i ka mangah hin na siapa nih khin kan phit te lai tiah rak ka ti e ka ngaknu rih lo ma asn

a kal a umnak duhnak khi a har tawn i caan tampi a huam lo. US a phak le a phan i Kawlram a vun phan le cangka tin van ha nih an cah cawk. Van ha cu motorcycle kalnak i chengpalang hi bantuk i lam a rak cat dihmi a khin kal si cu. Mah zong cu na kal hau ko, kal ko, kal ko kan ti. Hrelh lo te khin kal aa zong i Bawipa nih hihin tiah khin rel cawk loin thluachuah hi a kan chap ko. Tunmah sin tiah kan hrom timi kha